Croeso i Soundtrack gyda Joe, podlediad am gerddoriaeth Gymraeg heddiw. O'r gigs mwyaf, yr artistiaid sy'n torri teyrn newydd, dyma dy gyfle i ddarganfod y traciau sy'n siapo Cymru. Fi ydi Joe, dysgwr, cyflwynydd ac yn hollol hooked ar gerddoriaeth Gymraeg, ac bob wythnos bydda i'n sgwrsio gyda pobl sy'n gwneud y sîn yn class. Gad i ni daro play! Dyma Soundtrack gyda Joe.
Shwmae a chroeso'r i'r benod gyntaf Soundtrack. Dwi'n mor hapus bod ni'n dechrau pod yma yn Abertawe. Uh, y chleg gorau i gerddoriaeth Gymraeg yn y ddinas yn Bunkhouse. So heddiw gyda fi mae Elen, fy ffrind a'n ysgrifennydd cymdeithasol uh, Gum Gum eleni, a hefyd Iestyn, cerddo cynhyrchydd ar ran o brosiectau fel Ble a'r band Gwerin Cadog. Sut mae chi'ch dau? Da iawn, Fi'n good diolch, diolch, ie. sut sut i ti?
Alive. um, so, Iestyn, ti'n gwneud recordio a rhyddhau ac Elen, ti'n mwynhau'r byd o gigs. Sut mae cerddoriaeth Gymraeg yn ffitio mewn i'ch bywydau chi? Um, Wel i fi, mae gerddoriaeth Gymraeg yn rhan hanfodol o mywyd i o ran um, hunaniaeth Cymraeg fi. Um, nes i tyfu lan yn De Cymru yn ardalaethau Saesnegedd. Felly o'n i'n siarad Cymraeg yn yr ysgol, siarad Cymraeg adref gyda'r teulu, ond o'n i wastad eisiau fel cymdeithasu trwy'r Gymraeg, a byth yn gwybod fel sut. Ond wedyn, na, dath loads a loads o gigs o gwmpas, fi wedi bod yn mynd i gigs, fi wedi bod yn gwrando ar loads o cerddoriaeth, yn y car yn gyrru yma, mae gen i cerddoriaeth Gymraeg, a mae jyst yn rhan mawr o fel hunaniaeth a teimlo fel aelod o'r gymdeithas Cymru Cymraeg. Ie. Yeah. Fi'n meddwl, yn wedig yn ddiweddar, mae loads mwy o gigs wedi pobl lan na fel... Ti'n yeah. gweld, ti gweld pobl falle fydde ddim yn neud cymaint stwff yn Gymraeg. Ti fas i ysgol falle yeah. yn, yn neud stwff. Yn, yeah. neu, neu fel yn gwybod am bandiau fel Gwilym a Bwncath a tod, y Candelas a, yn fwy na jyst fel tod, calon lan ti a sosban fach. yeah. Maen nhw actually nabod cneon who's Gwynedd a adwaith. Ie, fi'n cytuno.
Achos oedd e arfer bod fel yn ysgol, fel Sebon a fi. O, oh, o'n i'n cysau... Sebon a fi, full stop. O'n i'n cysau pan oedd fel pobl yn mynd rownd yr ysgol yn gofyn, beth yw'r hoff gan Cymraeg? A'r unig beth o'n nhw'n dweud oedd sosban fach, yr anthem. neu yeah. calon lan, a ti eisiau fel, come on. Um, fel, a fel, i fod yn dig, fi ddim really wedi cael yn gwybod lot am y sy'n Gymraeg, really, nes fel dachrau ysgol uwchradd. Oedd brawd fi really wedi cyflwyno fi i music Cymraeg. Fel, a fel rhywun sydd wedi tyfu lan mewn teulu Cymraeg, lle rhieni fi'n neud all kinds of stuff, ymysg stuff Cymraeg, a fi wedi kind of cael y cyfle na i fod rhywun fel digwyddiadau Cymraeg ers blynydde, ond dim ond fel ar pwynt na, nath brawd fi mynd, Dwi meddwl mai Gwilym oedd e, actually, oedd e'n dangos can Gwilym fi. Pan oedd Gwilym di ryddhau, o'n i fel, oh, mae'n clas! A wedyn, just o hwnna, wedi cael... Ie, yeah, mae'n ma kind of siwrne o kind of ffindo pa fath o music Cymraeg sy'n offi, a mae mwy a mwy o stwff yn cael ei wneud ydy yma sy'n mm. gret. Ie, yeah, o'n i ddim yn sylweddoli faint o fel genres Cymraeg oedd na, fel o'n i'n meddwl, o, oh, ti'n gwybod, ti gyda'r cyneuon traddodiadol a stuff fel na, ond wrth i ti'n mynd fel ymhellach, mae lot o bobl wedi um, rhyddhau loads o caneuon wahanol fel um, Alicia, Alicia, Alicia dwi wedi dweud, um, yeah. wedi rhyddhau fel reggae Cymraeg. Mel Love Turning Point, pan oedd so, do, uh, Stage Todd rhyddhau'r fideo yeah. yma. Yeah. Nath e rhyddhau'r fideo, just a clip bach na round round ar, ar Instagram e, o'n i fel, wow! Yeah. Mwn fel dim byd fel fi wedi gweld o blaen. Um, ond fel ie, yeah, mae'n kind of nice torri mas o'r kind of beth oedd roc Cymraeg arfer bod, a bod e ddim yn y scene roc Cymraeg yeah. rhagor, mae'n yeah, scene music Cymraeg, so, um, yeah. yeah, mae'n llawer o stuff wahanol. Ond nes i ddim really sylweddoli mae gyddori'r Gymraeg yn cool, like, because obviously nes i dysgu a nes i mynd i ysgol Saesneg, so fel, cyddori'r Cymraeg, doedd e ddim rhan o fy mywyd tan fel, like, Beth oedd y gan Gymraeg nath neud i ti feddwl, oh, mae cerddoriaeth y Cymraeg yn really cool? uh, paid bod ofan.
Yeah. Achos dwi'n caru cyddoriaeth 80au anyways, so then nes i clywed i cyneuon Eden, and I was like, oh, mae hwn yn really cool. And then nes i mynd i gig, can't remember what it was, oedd un yn clwb i fod bach. Um, I can't remember now. oedd... no, I don't even know, I can't even remember. Ond wnes i gweld Mared. N- doedd d- doedd hi ddim yn canu but she was there, that's all I remember apparently. Ond oedd o'n rili cŵl and I remember thinking oh ok nawr dwi isio dis- dwi isio dis- dwi isio dysgu mwy am gerddoriaeth Cymraeg. And then I was like oh my god mae'n fel byd rili secret a hidden ond mae'n rili cŵl... A mae jyst mwy a mwy o gigs yn dod lan fel... ie. Ti gyda oedd arfer bod be'? Tafwyl a Steddfod. A nawr ma' by- gigs yn popo lan ym mhob man, ti'n gallu mynd a cymdeithasu gyda ffrindiau. A ma' hwnna sy'n amazing yw gweld faint ma'r gwyliau 'na a'r gigs 'na wedi tyfu mor fawr, like especially Tafwyl. Fel Tafwyl, ma'n massive.
Mae 'na Tafwyl yn dechre mewn cefn pub yn Gaerdydd, fi'n cofio mynd i fan'na pan o'n i'n ysgol gynradd, a wedyn nawr ma' 'di tyfu mas o Castell Caerdydd, a ma'n rhy fawr i'r un o prif caeau yn Gaerdydd lle maen nhw'n wneud fel Black Weir Festival. Ie. So, mae fel, mae all kinds of bobl yn chwarae yna Ie. these days. Pan ti'n meddwl amdano fe, mae'r scale yn anhygoel. Wel, o'n i'n gweld Noah Khan fan'na, so... Ie, yn union. ...i gymharu Nuts. Noah Khan a Tafwyl, mae jyst mor amazing i weld fel y nifer o bobl sydd yn gallu dod i joio ein diwylliant hefyd. Fel... A mae ddim jyst yn eistedd lawr yn gwasanaeth yn canu... Ie. ...Kumbaya.
Ie. Oh my days. A wnes i gweithio tafol a wnes i cofio siarad gyda pobl a dydyn nhw ddim yn siarad Gymraeg ond they were like "O mae hwn yn rili cwl". Ond achos mae'n am ddim, mae pobl yn mynd whereas... ie ...fel like os maen nhw'n talu they're like "O wel dwi ddim yn wneud hwnna". Ond because it's fel yn y canol y ddinas am ddim mae pobl yn mynd a dysgu am y diwylliant dwi'n meddwl mae hwnna'n rili... A wedyn... cwl. ...ar ôl dysgu am hwnna...
maen nhw'n dechrau talu achos maen nhw fel fi eisiau mynd yeah, nôl a fi eisiau gwrando ar mwy o gerddoriaeth. Mm. A siarad am gigs, Ellen, oes ti'n cofio dy gig Cymraeg gyntaf? Neu un fel memorable? Wel, mae gen i cwpl o atgofion um, o gigs Cymraeg. Ddim yr un gyntaf fi, sa'n gallu cofio'r un gyntaf. Fi'n cofio tafwyl, o'n i fel 16 neu rhywbeth, bod yn y mosh pit, Dom a Lloyd. o, oh, oedd yn worth it. O'n i, o'n i yn y mosh pit, yn y canol, ddim yn sylweddoli bod yn mosh pit, o'n i jyst yn meddwl, o, oh, tafwyl, neis. Ar y llawr. Ar y llawr, mewn canol o plant y ddinas. O'n i fel, ond o leiaf oedd y cerddoriaeth yn dda, oedd e lot well ar ôl ni. Um, a hefyd, blwyddyn diwethaf, actually fan hyn, gatho ni gig bwncath Yym, gyda dadleoli yn yym syportio fe a roedd hynna yn gig amazing, oh my gosh. Fel, falle mae bach yn cliché ond fi yn caru Bwncath. Mm. O, mae pawb yn caru Bwncath. Ie, yeah, mae pawb yn. Nes i gweld Bwncath fel pedwar ma, amser ma blwyddyn Bwncath Invasion di bod.
Oedd Bwncath arfer bod yn fel masif yn y gogledd a neb yn gwybod amdano mewn y de. Yeah. Dros y blynyddoedd diwetha, maen nhw'n slowly, slowly dod lawr. a nawr maen nhw wedi cymryd drosodd Cymru, so... Ie. Yeah. Yeah.
Ond, um, ie, fi jyst yn joio gigs fel dadleoli hefyd. Yym, ma' ffrind fi'n mynd mas gyda un o'r members yn y band, felly fi wedi cael ei dragio bob man yn gwylio nhw. Ond maen nhw'n rili really dda. Fel ma am band o boes ifanc mm. sy'n jyst yn dechrau creu a maen nhw wedi dod at ei gilydd a stuff. Fi'n rili really joio cerddoriaeth nhw fyd. Felly... Mae'n mae really dda.
And beth oedd y moment cyntaf ti'n meddwl am rhyddhau cyddoriaeth Iestyn. Be, you know, i sort of fel, like, dy hun? Ie, yeah, achos ti'n fel, like, oh. two sides of the coin. Ie, yeah, wel, mae wedi bod yn really weird gyda fi'n rhyddhau. Fi, fi wedi bod yn sgwennu music ers, ers fi beth yn cofio. Um, oedd, oedd rhyddhau cerddoriaeth, o'n i'n mynd gwybod bod e'n bosib nes, nes i fi dechrau clywed stuff ar-lein a mynd, o, oh, mae mwy o mwy o stuff Cymraeg ar-lein, a fi fel, oce. Okay. Um, so nes, nes i actually sefydlu label fy hunan, a unwaith i fi sefydlu hwnna, o'n i fel, reit, I'm on track nawr. Ond wedyn fi'n teimlo fel e hefyd, mae'r ma' jyst, ma' ma'r broses, mae cymaint o amser a egni yn gorfod cael ei roi mewn i, dim jyst gwennu'r gan, i recordio nhw, cael nhw allan, a wedyn i'r gigs. Mae'r ma, ma, ma, ma holl amser yna, a fi'n gweld yr holl falle bandiau yma, ti ddim yn sylwi yn y foment pan ti o flan, mm. fel yn watch o'r gigs neu whatever. Um, A dyna beth fi wedi ffind o'n anodd i fod yn deg. Um, ond o'n i wastad moyn rhyddhau stwff a jyst cael fydde mas. So fi dal yn really, really wael am wneud yna ar hyn o bryd. Um, so fi'n gobeithio nawr allai ddechrau wneud mwy a mwy mwy dros blynyddoedd nesaf. Ond ie, yeah, mae wedi bod rhyw... Allai'r dwy, tair blynedd nawr ers i fi ddechrau rhyddhau stwff yn ar, ar y deg. Fi'n gobeithio allai cico stwff mewn i gear nawr yn y blynyddoedd nesaf. Ww.
Wel, ie, mae'r popeth wedi cael ei sortio nawr, so jyst... Ie. ...neud e.
Head off, plough on. Yym, so achos ma' 'na'r pennod gyntaf, ni angen siarad am y haf. Pa wyliau neu gigs oedd highlight i chi'ch dau? Let me jump in here, cyn dachre. Yym, fi 'di clywed am Sesiwn Fawr Dolgellau ers blynyddoedd. Fi byth 'di mynd leni, nes i fynd am y tro gynta. Oedd e'n anhygoel. Um, a beth sy'n anhygoel amdano peth yw, mae'r rhan fwyaf peth, peth am ddim. Felly, pa bod ti'n mynd talu fynd mynd i'r prif gigs, mae'n ma anhygoel, mae'n cymryd os oedd dre Dolgellau am y pen wythnos. Sorry, fi'n absolutely just blown away gan no, yeah. O'n i'n fel, what the hell? Um, ond nes i, nes i, nes i clywed loads amdano fe, nes i byth mynd, so nes i mynd la lenni, o'n i'n chwarae um, ar ryw lwyfan bach gyda cadog. Um, a wedyn just cael gweld fel yr atmosffer yn y dre yn anhygoel. So, pob un pob un tafarn yn y pentre gyda music mlaen trwy'r dydd, pretty much. Pobl yn canu a chwarae ar y stryd. Just like, oh my god, rhywbeth fi erioed wedi profi o blaen. Ie, yeah, nes i gweld fel loads o videos o'r un i fel, och, pam nes i ddim mynd? Fel, yeah, o'n i just eisiau mynd.
Mawr, yeah, nes i, o'n i mor agos a na i prynu tickets, a wedyn nes i, um,

lot o wyliau fel um, y haf yma, achos nes i, ne, nes i wneud bach o trefeili. O, ble ysdi?
So es i i Slovenia a Croatia, fel mynd trwy Slovenia, fel um, Ljubljana, Lake Bled, lawr i Croatia. Gyda gwylio mynd i e-ffwrdd. Ie, ie.
Wel, beth oedd yn really doniol, nes i cwrdd â fel loads o bobl. Um, un fenyw nes i cwrdd â, oedd hi'n Americanwr, um, newydd dod i fyw yn rywle yn Lloegr ond wedi bod yn dod i Cymru bach a stuff fel yna. Um, a'r unig gair Cymraeg oedd hi'n gwybod oedd archfarchnad. Trwy fi fel, o, oh, yeah, mae David yn canu ti. Nes i mynd syth ar y ffôn, archfarchnad lan, oedd hi di joio, oedd hi fel, this is going on my oh, playlist. Ti'n pan, pan nes i weld, oedd, sorry, fi'n gwybod, o'n i'n, is i gig lawnsio albwm Fflydlu yr albwm yna. O ie. Oes albwm newydd gan nhw ar y ffordd mas? Neu wedi cael ei... Na, dwi e ddim cael ei... Mm, mae'n ar y ffordd, ti'n meddwl?
Ie, mae'n ar y ffordd. Um, ond nes i watcha launch hwnna yn Clwb Ifor. Oh my god. Anhygoel. Ie. Yeah.
Fi jyst yn caru nhw. A fi'n meddwl fel... Mae'n dangos faint mor dda mae cyfrolau Cymraeg yn dod. Fel pryd es i ffwrdd, o'n i teimlo fel bach o fel y... Patreon, o'n i fel, yn mynd i ffwrdd, o'n nhw fel, lle ti'n dod? Lloegr, a fi fel, na, Cymru. A fel, jyst yn sbilo bant y hanes. Listen fel, to this. Ie, yeah, dywylliant.
A popeth, o'n nhw fel, oh, o'n i ddim yn gwybod yna. O'n i fel, wel, ie, yeah, dyma'r dyma stori a stuff. A o'n i'n dangos nhw cerddoriaeth, a o'n nhw fel, this is really good. Fel, I never knew there was Welsh music a Welsh culture a popeth fel na. Fi fel, yn union, Mike

Sut mae'r Lloegr yn... Uh, oh, sori. Uh, y Deunas Unedig yn neud um, yn uh, Eurovision. Fi fanna fel, wel, ydyn ni really moyn... Na, achos...
I don't know. Sa'n credu bod pobl yn er, gwerthfawrogi er, da. Er, fi'n fi meddwl sydd lot o bobl yn gallu neud really dda o Gymru, gallu neud oh, yeah. really dda ar Eurovision. Ond fel, to, dim bod fi'n wasif follower o Eurovision o dy byd, ond... ond Na, fi, really.
Swn ni fel, yeah, so Cymru'n gallu neud really dda. Fi'n credu ni just, ni gyda gymaint o talent anyway, mae'n dangos fel y llais We don't need to compete, guys. Ie, ni ddim angen mynd. Mae pawb yn dweud, pawb yn dweud, lle bynnag fi'n mynd, fel os fi'n dechrau canu, fel, a fi ddim hyn yn dda yn canu, um, o'n i byth yn ennill y steddfod, ond maen nhw fel, oh, Welsh people can always sing. Ac o'n i fel, ie, yeah, ni yn. So dys e'n angen fel, you know, mynd a mynd rhywle, falle bydd nhw ddim yn gwerthfawrogi ni, neu falle bydd nhw Fel, o, ie, ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Ni'n gallu... We don't need to prove ourselves.
Ie, ni gyda'r llais, ni wedi gwneud... Ni gyda Tom Jones, and that's enough. Ni wedi dangos trwy fel sioe fel y llais. Trwy Tom Jones mlaen am Eurovision for the next, like, few years. And that's us sorted. That's it, that's it. Delilah.
yeah, beat that.
um, siarad am cyforiaeth gwych a gigs a stuff. Mae'r Gum Gum yn wneud gig gyffrous, cheeky plug... Ydyn. ...Ti isio sôn am hwnna fel ysgrifennydd cymdeithasol eleni? Ie, yeah, felly mae'r Gum Gum gyda gig yn dod i'r Bunkhouse yn Abertawe ar y 5 ar hugen o fus Fedi. Um, ni gyda dadleoli, dros dro, dagrau

a falle peint ar ôl... Spoilt. Um, falle actually noswaith mas ar ôl ni, felly os chi yn yr ardal... You should be there dros dro a dadlu oli up for that as well. So. Yeah, der a lawr, ni'n gallu partio... They're invited too.
yeah. yeah, gyda dros dro a dadlu oli. Um, yn enwedig os chi'n mynd i Prifysgol Abertawe, achos ni yn cael hwyl yn y gymgym. Mae yn um, o hwyl. A fi in charge, felly anything goes. bach yn, bach yn dan sherus, ond... A mae'n fel, literally fel, 10 pe- 10 quid or something? Ife? Ie, Ie.
os ti yn y gymgymheredd, Ond- mae yna cod. Ie, mae'n cod discount sy'n neud e 8 quid. Felly, mae'n bargen, noson o hwyl a bargen um, cerddoriaeth dda trwy nos hefyd. Felly, Ymuno ni yma yn Bunkhouse. Ie, fi'n edrych ymlaen.
Ie.

Ie, yeah, mae'n nuts. A fel, o'n i ddim yn cael hwn yn ardal, fi'n gwybod fel mae hwn yn dinas a stuff, ond ni ddim yn cael hwn lawr yn Porth Cawl, fel bod mm. ti'n gallu cael, mynd roed y cornel i gig a stuff. Faint o gigs Cymraeg wedi ffeindio yn Porth Cawl? Os o gwbl. Ie, yeah, os o gwbl, dyna'r... Mm. dyna'r Un cwestiwn. Sai, sai wedi um, gweld lot. Fi'n credu falle rai fel unigolion sydd fel yn bysgio neu rhywbeth. Ie, yeah. yeah, na tafarn os ymwneud. Ond sai wedi gweld unrhyw beth mawr achos ie, ma' ma' lot o pobl yn Porthcawl yn yym tai haf a dod mewn, dod mewn i uh, o Lloegr a pethau, felly hmm. dydy e ddim yn ardal Cymreig. O ti ddim yn gyfrifol am hwnna gan tynnu pobl o dramor gyda music Cymraeg ti na? Wel na, gobeithio dim. Ond, if, it, if, it was, if it was that way, so nhw'n gyd yn all into it. Ie, yeah, bydd nhw'n gyd, bydd na loads o gigs Cymraeg. Ond... Um... Oh, okay, anyway.
Sa'n mynd ymlaen. Um, A uh, Iestyn, ti wedi performio dros y haf? Question mark. Do, fi di, ni wedi kind of slow lawr ti'n bach. O'n i'n neud lot gyda ble am y ddwy flynedd diwetha. Um, mae ble wedi bod like, yn really brysur. Fi'n meddwl nath ni kind of llosgyn ni'n yna mas i radde. Um, so ni wedi cymryd bach o break gyda ble ar hyn o bryd, ond fi wedi pigo pethau nôl lan gyda stuff yn eagle fi a gyda cadog. ers i ni ennill Brwydr y Bandiau Gwerin blwyddyn diwethaf yn Ystafell Ryrdd. So, um, ni wedi bod non-stop ers yna, really. So, mae wedi bod yn really good uh, gyda Cadog. Um, Ie, yeah, nes i gweld ti'n mynd i Iwerddon. Ie, yeah, so, ie, yeah, o'n i mas yn Iwerddon am um, bythefnos yn gweithio fel musician a fel mentor mas o'na. Nath ni sgwennu, uh, nes i sgwennu can mas na, actually, gyda Paul McGee, uh, o'r Brodyr McGee, lan yn Gogledd. Oh. Um, so, mae'r gan ar y ffordd allan. Is ti um, TG Lurgan? Do, draw i TG Lurgan gyda'r... Oh, ie. Yeah. Um, Wel, o'n i'n gyda'r urdd llynedd, a wedyn o'n i'n gweithio i TG Lurgan lenni. Oh, really? Um, Beth yw enw y gair? Um, Mihal.
Mihal ydi edal fyna. Mi, mi, Mihal yw, yw gair cyntaf y gan. Really?
Oh my gosh! Mihal sydd o galw.
Na, fi angen gwrando ar can. Um, ond ie, yeah, oh, oedd e'n really actually'n really ddoddorol mas yn Iwerddon. a o'n i'n, o'n i'n dysgu bach o Wyddelig, a o'n i'n dysgu bach o Cymraeg i nhw, ond hefyd cael gweld fel perthynas yr iaith a miwsig yr ardal hefyd. Fel miwsig Gwyddelig, miwsig Cymraeg, traddodiadau Cymraeg, traddodiadau Gwyddelig, yr iaith Gymraeg a'r iaith Gwyddelig. A fel ffeindio kind of dis y disconnect yna sydd. Falle Mae Iwerddon yn kind of eitha known am music Cymraeg nhw. Eh, am dim music Cymraeg. Mae Iwerddon yn known am music Gwyddelig a fel dawnsio Gwyddelig, ond wedyn dyw Cymru falle ddim mor yeah. well known eh, a hynna. I don't know, mae'n ma, ma, ma wedi bod yn really ddiddorol a sy'n ni'n probably gallu ramblo man amdano fe am, am ages, ond um, yeah, o'n i'n ffindio fe'n really ddiddorol a kind of ffindio sefyllfa'r iaith yn Iwerddon a'i gymharu gyda'r Gymraeg. Fel mae'r Gymraeg falle'n mewn lle gwell ar hyn o bryd yeah, na'r Gwydderig. So, yeah. um, cant cant. Ie, yeah, I don't know, ond fi yn credu mae'r mae cerddoriaeth yn really bwerus hefyd o ran fel beth be mae cerddoriaeth yn gallu gwneud rhywun. Like, fel yeah. mae ma, ma, ma cerddoriaeth Gymraeg yn mynd i, fi'n fi siŵr yn neud eitha lot dros yr iaith a dros herwyddo Cymru hefyd. Yeah. Um, yn ymwedig fel stwff gyda fel yma o hyd a fel y pildroed. So, mae hwnna wedi dod yn rhaid o thing mor bwerus. Ie, yeah, fi'n credu fi'n gallu um, ti'n gallu hefyd gweld bach o fel y... y fel debygrwydd hefyd rhwng y ddau. Fel... ie. ...ni ddim yn rili rili debyg ond ti'n gallu gweld fel bod ni'n cousins bron, fel cousin languages a mae'n rili neis i gweld fel traddodiadau ein gilydd fel y deb- fel y be sy'n debyg a be sy ddim fath o beth. Ie, ie. Ond yym... Ie achos beth yw'r gweil a maen nhw'n wneud fel the Celtic languages? Gweil Bangeltoedd? Probably. Neu Lorion, mae yna Loriot. gwahanol.
Ie. Yeah. I see Lorion llynedd. Oedd yn dda? If you can't, os, if you can, ond mae'r un, ma un o'r steddfod ddo. Na'r, dyna'r O, unig thing. dyna'r...
Ond yeah. oedd llynedd oedd e ddim achos o'r Olympics yn Ffrainc neu beth. So oh. nath nhw gweithio fy mlaen. So nes i fynd i hwnna a wedyn draw i steddfod. Oh my god. Os chi'n cael cyfle i fynd, even am few days a wedyn mynd i steddfod gen ar ôl ni. Ma, o ma'n anhygoel. Mae'n class, ie. Yeah. Achos dwi'n ffeindio Bretonic yn really diddorol achos mae'n rili debyg i Gymraeg. Mae'n rili debyg i Gymraeg, ie. Mm, ydy, ie. Ond fel, at the same time, I'm like, dwi ddim yn deall ti. Ie. I'm like, I, I feel like I should, ond dwi ddim. Ie. Ond, ie. A dwi'n meddwl, maen nhw wedi wneud song Britannic ar Eurovision. I sound like I really love Eurovision, ond dwi ddim, ond dwi'n cofio hwnna. But... Hefyd, gyda'r um, peth yma o hyd. Nes i gweld fel fideo ar TikTok a oedd e fel yn TikTok yma yn dweud yym fel oedd e'n wneud challenge fel dweud gwlad sydd gy- sy'n dechrau gyda a roedd t- yy W wedi dod lan. Oedd e fel not Wales, it's not a country, I don't care. A wedyn fel oedd fel montage o fel oh, y Cymru, fel, ie, yeah, yma o hyd, fel ni yn y steddfod popeth. A'r Michael Sheen clip. Ie, yeah, a wedyn, ie, yeah, ac oedd e wedi actually... Ie, yeah, oedd e wedi commento wedyn, ffeindio fideo a commento fel, I've learnt my lesson, fel, mm. fi'n gwybod mae Cymru yn wlad, a maen nhw'n proud.

gan faint mor dda mae rai o'r Fi- fi'n teimlo fel y cneuon weithiau, yn. mae'n eitha, a- mae'n eitha hawdd kind of cwmpo mewn i bit o fel, ni yn byd bach ni yma yng Nghymru, like, does neb arall yn invited fath o beth, dim invited ond fel, does neb arall yn dod mewn i, i kind yeah. of clywed yw'r stuff mas da ni a fel, mm. gweld beth sydd da ni, ond fel, mae'n e, ma ar, yn ar y deg, mae stuff yn dechrau lledu mas, mae pobl yeah. actually dechrau mynd. Ie, yeah, oh, mae'n yeah. actually teimlad fel weird weithiau, fel yeah. gallu mynd rhywle a mynd, fi'n dod o Cymru, fel o'n i'n siarad Cymraeg i brawd fi yn y hostel, ac oedd rhywun actually di gofyn mi, fi fel, o, oh, ti'n siarad Cymraeg? Yeah. A rwyf fi fel, oh my gosh, ti'n gwybod? Yeah. Fel mae'n really nice yeah, nawr. Fa falle someday yn lle bod e'n mynd, um, oh, where are you from? Wales. Oh, um, Gareth Bale. Yn lle hwnna, bydd e'n, oh, Elidir Glyn. Yeah!
Neu rhywbeth fel yna.
O, bydd yna mor ffynnu. Some day. Mae pawb ar traws y byd yn gwybod bod yn cath. Oh, Mae'n yeah. symud o'r de, o'r gogs i de, so now... That's going to be the, the, the, UK, the title the of this world.
podcast.
Er, uh, fel penod, pe, penod yma, The Bunkath Invasion. Yeah!
um, oh, beth yw'r section nesaf fi? Um, oh yeah, just really siarad am beth ni'n siarad amdano yn barod. Os teimlad bod mwy a mwy o bobl ifanc yn dod mewn i'r sy'n Gymraeg, either fel actually gwrando neu yn... Creu. ...ymuno a creu ai s- stwff. Beth o- beth o'ch chi'n meddwl? Fi'n meddwl wnaeth e... na, oedd e'n teimlo am gyfnod bod e jyst yn fel, bod e'n araf mynd i fod yn fel dynion canol oed, hen dynion, yn dechrau neud miwsig. A fi'n teimlo fel dyna beth oedd e, a bod e... Mm. ...kind of yn dechrau marw mas am gyfnod, which I... tibod, don't kill me for saying it, ond fel, ma' 'di ma' 'di newid erbyn hyn, lle fi'n teimlo fel bod hyder gyda... pobl ifanc. Yeah. A fel bod ysgolion yn gwneud mwy a bod mwy o gyfleoedd i bobl ifanc. Yeah. I glywed projectau as well. I, a wedyn mynd, mwyn yn cool, allai ni hwn gyda criw mates fi yn yr ysgol. Mm. A o fyna, ti'n cael cerddoriaeth mor, mor, mor dda. Fel, ta, dadleoli o'n i'n sôn am gynnau, nath ni ddechrau, nath ble ddechrau yr un pryd a dadleoli yn ystod yr un prosiect, nath menter Cerdydd, Cerdydd trefnu. Yeah. Twa, heb hwnna, so dadleoli na ble wedi dechrau, siwr o fod. A, a Taran.
Taran, a Taran, ie. Yeah.
Yeah. A, a, y bands yma sy'n gyd yn pop o lan, maen nhw gyd yn dod o fel projectau. A, a, a fel, y stwff mae fflach cymunedol ni mas yn, yn, yn, yn y gorllewin gyda fel... Yeah. Um, ail wneud, um, ail, ail, ail sort dachrau label, a mae fel bandiau ifanc newydd, a fel pobl ifanc, a fel falle pobl sydd falle ddim yn cael y cyfle, hmm. fel falle sydd ddim necessarily gyda'r access i fel llefydd i berfformio yeah. neu i labelu neu i, record, sorry, i llefydd i recordio stuff. Um, mae cyfnod lle mae pawb jyst wedi dechrau gorfod mynd, okay, fi eisiau bod yn musician, fi angen recordio stuff fy hun neu whatever. Yeah. Ond nawr mae'r actual cyfleoedd yn dechrau dod lan lle mae A yn wedi gyda'r we hefyd. O, oh, ie. Yeah. Oh, yeah. Dros Instagram a TikTok. Really, really da.
That's all you need. Um, a fel, so, mae'r ma, ma music scene these days, it's not just playing, mae fe'n, ti'n gweld promoter ti'n ar-lein and all this, mm. mae'r ma, ma holl fel music business side o kind of cael gigs and all this, that, yeah, mae'n yeah, ma eitha tip i ni uh, i gymryd thing ohono fe, ond um, yeah, mae ma, ma definitely mwy o gyfleoedd mas na nawr, yeah. especially gyda fel y we a... a oh, a ydych chi wedi gweld yr band sy'n yn ysgol gynradd? Maen nhw'n fel really bach a cute. Um, yn y gorllewin? Ia. Yeah. Um, coron moron? Coron moron.
A oh. maen fel, maen nhw'n really bach. Miss, miss, miss.
oh, maen nhw'n amlwg cute. Ond maen nhw'n really dda, but oh, maen nhw'n fel literally fel deg o something. Fi'n credu mae fel y sîn yn mynd, fel sain y sîn, ond mae'n edrych fel mae'n mynd lot fwy competitive falle fyddai'n bach yn annoying trio cael gigs, ond mae jyst yn dangos faint mwy o bobl sy'n actually dechrau yeah. creu cerddoriaeth yn y Cymraeg, a fi'n credu mae lot, hyn oed i fel dysgwyr, wedi gweld fel, o, fi'n gallu siarad bach o Cymraeg, fel, gai creu yeah. can. So, well, mae Alicia Scott wedi dysgu. Oedd hwnna'n really neis i weld ar mm. um, y llais, actually, oh, cymaint o yeah. ddysgwyr oedd ar y raglen na. A fi'n gwybod oedd Esbyd Rec wedi gwneud fel thing mas o'n nhw bod nhw eisiau kind of, cael canran o'r um, o'r pobl arno fel dysgwyr. A ma, o'n i'n meddwl, mae lot o bobl wedi gweud, oh, mae'n meddwl, ddim yn dda iawn neu whatever. A, ond fi'n meddwl bod hwnna'n wych o beth. Fi'n meddwl mae'n wych. A... Unrhyw un sydd eisiau dysgu'r iaith, eisiau hyn oed creu celf yn, yeah, y, yn yeah. y iaith. A just tynnu pobl mewn i kind of y byd a kind of sylwi. Fel, fi'n siŵr, lot o dysgwyr na, falle bod nhw ddim wedi clywed rhan fwy o'r cynnion, ond nhw wedi gofod perfformio ar y raglen. Yeah. Ond fel, mae just hwnna yn y lle gyntaf, a fel, yr holl so, stuff sydd wedi mynd lan ar social media nawr, mm. ers hwnna, fi'n meddwl fi'n gwirthio hynny bron. A fi'n credu yeah. mae mor neis, achos i fi fel, mae rhai cyneuon Cymraeg fel, maen nhw gyda rhyw fath o stori, neu maen nhw am rhywbeth penodol, fel maen, maen ddim just fel, boy meets girl falls in love. Mae fel, mae actually fel, fel mae rhai cyneuon Cymraeg, fel o'n i'n gwrando yn y carriage yn yr blaen, tecwyn yn tractor bach coch yn oh dod awr. Oh my god, hwnna, hwnna mewn nightclub. yn gan oh, gore. Neu fel remix o fe, fel... Ond nhw'n chwarae fe ar ôl ta, ond nhw'n chwarae fe ar ôl tafwyl un noson, a maen nhw'n tynnu'r uh, music off ar yr tegwyn, beep beep, tegwyn, a pawb yn y stafell yn mynd, beep beep! Yeah. Class.
Absolute best night in my life. Mae'r gam gam angen take over club os ymwneud. Oh, yeah, cant cant. We should do that. Yeah.
Ni angen fel rhyw fath o club i fawr. yeah. fan hyn, yn Abertawe. A cael Sally Mali i droi lan and everything. yeah, Club Meet Sally Mali. Os ti'n DJ a uh, eisiau helpu ni, reach out. Ond mae'n mor neis bod pobl yn gallu fel deall y cyneuon nawr, a hyd yn oed yeah. os maen nhw ddim yn siarad y iaith yn gyfa, fel yn y gyfanrwydd, maen nhw'n gallu fel translate fel os maen nhw eisiau, a maen nhw'n mm, deall yeah. beth mae amdano, ac yn gallu joio fel... Mae'n lot pobl wedi dysgu Cymraeg trwy cydroedd. Trwy cydroedd, ie.
Os oes bwncath, A Gwilym Bowen Rees a stwff. Ma... Be sy'n dda gyda Gwilym Bowen Rees, mae'n rhoi lyrics ei gyd ar-lein. Um, yeah. So mae pobl yn gallu literally mm. just edrych mewn. A mae lot o bobl wedi dysgu Cymraeg just o'r fath o abeth sydd... Yeah. Really... Wel, dyna'r ffordd maen nhw'n... Yeah, dyna'r ffordd maen nhw'n fel cefnogi chi. They're like, fynd a gwrando ar cyddoriaeth a gwylio S4C. O ti'n okay. ti ffedio hwnna'n helpful, neu ddim really? Yeah. O ti Na, yeah.
Dwi'n ffeindio fe mwy helpful na fel actual lessons. Okay. Achos mae'n fel like, Basically, wnes i casáu Cymraeg cyn cwrs Lefel A because I was like dydy e ddim yn helpful o gwbl fel it's like yym here is talking about jobs and here is talking about beach and you're like great, thank you. Yym ond fel gyda cwrs Lefel A they're like gwylio'r ffilm, siarad amdano fe, gwylio this, gwylio that... ie... a fel acshyli deall beth sy'n digwydd a fel y hanes hefyd. So I was like wnes i ffeindio hwnna rili diddorol. So then when I was like "o ma' hwn yn neis". nes i sylweddoli fel, mae'r TV yn good, a mae'r cerddoriaeth yn good. Yeah. And then I was like, oh, a mae hwn yn cysylltu â hyn, a mae hwn yn cysylltu â hon. And fel, like, it's all into it, do you know what I mean? A fel, gyda archfachnad... Ond mae'n rhaid bod y pobl yn well.
a gyda fel archfachnad, fel, os ti'n actually gwrando ar cyddoriaeth, fel, yeah. the lyrics, a be maen nhw'n siarad amdano, fel, I was like, pam hwnna wedi clicor mewn pen mm. fi, I was like, oh, mae'n neud sense. A gyda fel y chlais, I really love the llais. Dim ond achos mae'n fel cynrychioliaeth rili dda i ddysgwyr. Achos mae Alisha sy'n beirniad yn dysgwyr a mae llawer o bobl sy'n y contestants yn dysgwyr hefyd. So I was like o mae hwn yn rili neis i gweld and I've only heard good things am fel y tîm a Chlais gyda'r dysgwyr a fel ev- maen nhw'n siarad Cymraeg obviously cos S4C ond fel maen nhw'n rili helpful gyda pawb yn wneud yn siwr maen nhw'n deall beth sy'n ymlaen a stwff fel 'na. So dwi'n meddwl mae'n rili neis i gweld hwnna. A gweld y ffordd mae S4C yn mynd ymlaen a gweld y ffordd mae dysgwyr yn dechrau fel sylweddoli le mae'r byd Cymraeg yn mwy na jyst yn gwersi. A dwi'n meddwl fel mae... Ie. Yn enwedig gyda S... not S4C, gyda'r dysgu Cymraeg, maen nhw wedi newid y ffordd maen nhw'n dysgu pobl i wneud yn siŵr maen nhw'n gweld popeth yn lle o jyst fel... Yn cael mwy o fel teimlad o'r gymuned a... Ie. Ie. Cos wnes i wneud yym oh what was it? Oedd fel gig. yng nghanol Gaerdydd, mewn rhyw chwle random, mewn fel literally tŷ pi, and I was like, beth yw hwnna? Yym, oedd Tara Bandito yn wneud acoustic set ar y gitar, yym... Mewn tŷ pi yn Gaerdydd? Ie, yym, oh what's it, Paradise Gardens yn Canton. O, class.
A maen nhw jyst fel... Dyna fe tŷ pi!
Mae yn, mae'n tŷ pi yn y back garden! O, reit, ok.
Dim yn yr actual venue, mae'n tŷ pi yn y back garden! I'm telling you, I'll show you a picture after this, mae'n tŷ pi, I promise. um, a nes i gweld Tara Bandito yn neud acoustic set ar y guitar, Heavily Pregnant. Um, oh, a, legend.
Um, Dwi wedi cael y babi nawr. Mm, mae hi'n agos sure. if she's not. Ie, mm. yeah, os mae ddim, mae'n siwr i'n mynd i pob ogyn bwy. Na, na, she'll be moving into pop. Efallai, ond yr wythnos arach, mae hi wedi gwneud gig um, yn ystod y criced. And yeah, she was still heavily pregnant, so... Mm. Sut mae hi'n neud hwnna, I don't know. Sa'n siŵr, oedd ni wedi gweld rhywbeth fel gig olaf cyn bod Dwi'n meddwl oedd hwnna'r gig, gig olaf. But only because, like, mae'n yr diwedd o'r yeah. haf, fel. Yeah. She, she naturally ran out of gigs i wneud. Wel, mae'n yeah, ma, ma sylw tu wedi dros y cyfnod ma'n Wel, gobeithio bydd ni'n uh, ffeindio mas cyn fy hir. Yeah.
Fynd i check ar Instagram ASAP ar ôl yeah. hwn. Sydd ar ôl hwn.
Nes i anghofio pwynt fi nawr, ond o ia. Gwell i'r babi ddim bod yn cold chill neu rhywbeth.
Ond ie, nes i gweld gig gyda hi, and it was a dysgu Cymraeg gig. And so, basically, everyone made sure that everyone could understand everything, and roedd i'n meddwl oedd really cute. Oh, good. And it was all subsidised, and it was all really cute. Mae jyst yn dangos sut mae cerddoriaeth yn gallu dod â mwy o pobl i'w iaith yeah. hefyd. Oh, yeah. A ddim just, mae ddim just fel, o, oh, gwrandwch, ewch i'r can hyn, fel yn dod, mynd i gwaith yn y bore. Yeah. Mae fel rhywbeth fwy tu ôl i popeth, yeah. a mae'n just mor neis. OK, y rhan olaf yw'r hoff can ar hyn o bryd. So beth oh. ydy dy hoff gan ATM? Ti'n fe, um, wnaeth brawd fi dangos y gan 'ma i fi yn y car the other day. Yym, Leo gan yym Dafydd Owain. Fi'n credu mai dyna beth yw enw fe. Mm. Yym, oh my God, anhygoel. A fi'n hoffi, fi'n rili hoffi stwff Gai Thoms ar y foment hefyd. Yym, ond fel jyst, ie, all sorts of stuff. I don't know, ma'n ma'n d- ma'n dibynnu ar mood fi, I guess. Ie. Yym, ond ie, mae, ie, swn i'n gweud falle'r ddau, y ddau artist 'na yn benodol. Mae'n galed i fi fel, pob tro fi'n mynd mewn i'r car, fi'n creu cyw. A wastad ar top y cyw. Be, yn y g- gan y g- g- o ceir tu ôl ti neu yw e? Ie.
Dyna peth arall fi'n creu yn y gyrru. Um, ond cyw cerddoriaeth nawr, mae um, wastad gyda Heno yn yr ang- Anglesey. O, oh, nice. Just achos fi jyst yn ffeindio cerddoriaeth, fel fi wastad yn stico can at pob digwyddiad. Okay, yeah. Um, Felly mae hwnna jyst fel yn hafaidd a fel you know m- o'n i arfer chwarae e pryd o'n i'n gyrru lawr i yym o pa traeth o'n i arfer mynd i? Fel y gym-gym arfer mynd i r- O! Caswell Bay. That's it. A pob tro oedd heno yn yr Anglesey ar yn y car ond hefyd fi 'di bod yn joio yym... aderyn bach gan Bwncath. Just another, another Bwncath mentions. Ond fi jyst yn caru gan. A wedyn... Bwncath yn after that pain.
Ie, yeah, maen ma nhw ddim jyst yn cymryd os o Cymru, maen nhw'n cymryd os o vocabni hefyd. Ie, yeah, a fy ymenydd.
Bwncath. Ond um, un, un olaf... Sy'n am y lidi'r glyn. Yw'r uh, goleuad, goleuadau Llundain. Oh, yeah. Fi jyst yn caru, jyst roi e ar. Yeah. A fel, anwybyddwch, goleuadau. Fi moyn mwy o Dan, Dan, Daniel Lewis a Mr Pink.

A ma' ma' nhw mor... T'o', ma' nhw'n cy- ma' nhw literally yn cymryd drosodd Cymru ar hyn o bryd. Ie. Literally. Mae gen i yym stori rili doniol am Fyddic hefyd yw yym so e- ei chan disgyn... Ie. ...mae'n eitha fel you know relaxing a stuff... Ie. ...so ni 'di dod mewn i'r habit fel unrhyw amser ni 'di cael noson falle wallgo' mas... Ie. ...yn Abertawe, ni mas ar Waun Street yn dod nôl A yn enwedig os mae un o'r merched yn mynd yn sick, ni'n jyst yn rhoi e ar, mae jyst yn camu ni gyd lawr, ni gyd fan'na, a jyst yn gwrando i fel du- n- fedra i ddim disgyn! A ni jyst yn eistedd fan'na fel, o, ni'n well. Fel, fi jyst yn caru e. Ie, fi jyst yn caru Buddug. Buddug, ti angen dod lawr i Abertawe cyn bo hir, plis. Plis and thank you.
Plis.
Will help.
Yym ie beth yw cân fi ar hyn o bryd? Can I've gân gan Sara Davies. Ww! Bit of a jazzy vibe, do you know what I mean? Ie, o'n i'n caru'r cân hi ar y llais 'fyd. Fi'n joio lot o'r yym o'r caneuon off yr album newydd sy gyda Sara. Oh yeah, I just put on the entire album... Oh my God. ...a gwrando fel in chronological order. Stunning. So mae hwn yn lle da i adael pethau heddi. Yym, diolch i'r ddau ohonoch yym am ymuno ar bennod gyntaf. Diolch am cael fi, wedi mwynhau. Um, os ydych chi eisiau gwrando ar y pod, mae ar gael ar Amazon, Apple, Spotify a ac YouTube. Um, a gallwch chi weld clips, pethau tu ôl eich len a lot mwy trwy ddilyn ni ar Instagram a TikTok, please. Um, tan tro nesaf. Ta-ra! Hwyl.